Rahman seniň arzuwlaryňa goşulýan bütin halkymyzy hormatly prezidentimizi uly ýeňiş baýramçylygy bilen gutlaýan. Biziň sungat işgärlerimiz şu geçen uruş döwründe gaty ullakan işler edipdirler. Ine bize biziň bilşimiz ýaly. sungat işgärlerinden dört sany topar döredipdir. Dört sany topara-da hem bagyş-sazandalar, hem şahyr, hem artistler. Ine, olardan Nabat Nurmuhammedowa, Nurjemal Adyýewa, Sahy Jepbarow, sazandalardan Oraz Saryýew, Durdy Saparow, şahyrdan ýaňky Gara Seýitliýew şol topara goşulypdyr, artistlerden Gylyç Berdiýew, Sona Myradowa, şonuň ýaly-da opera artistlerininden Hoja Wannadurdyýew, Hoja Annaýew we ýene şular ýaly belli-belli adamlar şol toparlara goşulyp, şo söweşijileriň üstüne iberilipdir, şo topar-topar edilip. Onnoň Şo döwürde Kaliningrad frontunda, Leningrad frontunda, bi Kuýbyşew frontunda, ine şu töweregindäki bolýan şol esgerleň öňünde kän aýdym aýdypdyr. Goşgy okap, artistler bolsa kiçiräk sahnalar görkezip. Aman halypa sag bol Sözümi dowam etsek şo ýadyma düşýär men Nabat Nurmuhammedowa söweşçileriň üstüne gidip konsert berşini gürrüň edipdi ýadyma düşýärde şo. Şol ýaňky otluda gidip barýas gidip barýas nirä barýarymyzam bilemzak diýip gürrüň edýän şo ýaňky söweşçileriň içinde aýdym saz edenlerine şeýle mähir bilen şu bagşylary sazandalary şahyrlary garşy alyşlaryna şeýdip gürrüň Murgap etrabyndan Bir bagşy bolan Atagazak diýip, olam şeýle gelejege umyt bildirilýän bagşy eken, özem gowy oglan eken, ýagşy oglan eken. Ine, bulam urşa gidýär-de, ýaňky şu agyr söweşlerde ýaraly bolup, bir goşaryndan, şu çep eliniň goşaryndan eli gidýär. Hawa. Ine, şuň ýaly bolubam maýyp bolup gaýdyp gelýär. Soň gelensoňam şo neresse Bagyş sazanda bolsa ýanyma gygyryp edip şeýle hyjuwly we şuň ýaly süýji arzuwlar bilen şu ömrüni ýaşap, uly zähmet çekip, oba hojalyga zada şo ýagdaýynda-da ullakan kömekler berip mundan dünýäden ötüp giden. Sahy bagşy şol ýaňky toparlaryň içinde bolup, olam şol söweşijileriň içinde aýdymlar aýdyp, sazlar edip gaty hezil beren eken. Başga-da kärdeşlerimiz Sungat işgärleri şular ýaly uruşda edermenlik görkezipdirler. Ahal tarapdan Oraz Hopyýew diýen bir gelejekde umyt bildirilýän ýaş bagşy bolupdyr. Ine, şol neresi urşa gidip, şo taýda agyr söweşlerde wepat bolup, yzyna gaýdyp gelmändir. Ine, Mary tarapdan Wekil bazardan Ata Orazow diýip bir bagşy bolan ýaş bagşy şo döwürde. Ine olam öýleneniňe ýaňy üç gün geçende şony urşa gitmeli bolýar. Şo urşa gitmek üçin ýolagçy otlusyna münmek üçin ýaňky menzile çykanlarynda muny ugratmaga gelýär. Şo täze alan gelni, ejesi, ýene hossarlary. Ondan şo maşgalasynyň dözmän bi Şolar ugradýanlaň ýolbaşçysynyň ýanyna baryp, ahyr öz arzyny aýtmaly bolýar. Ondan şonda ýaňky ýolbaşçy munuň ýagdaýyna düşünip, ýene muňa bir gün galmagy uruşdan peşgeş berýär. Ine, şonluk bilen şol şo gije galyp, ertesi ondan täzeden urşa gidýär-de. Şo urşy başdan aýak geçirip soň gaýdyp gelýä sagaman gelibem öz ýurdunda öz obasynda gaty kän işler edýä özi atly bagşy bolýa atoraz diýip biz ony eşidýädik gowy aýdýan bagşydy ine şuň ýaly oba biziň kärdeşlerimiz şeýle söweşlere gatnaşyp özlerini görkezen adam.